Laṣel n ddunit ixef wis tesɛa. Illu iburek Nuḥ akked warraw-is, inna-yasen, Rwet, ffektit, ččaṛet ddunit. Lḥiwan meṛṛa yellan di ddunit akked leḍyur meṛṛa n yigenni, ayen akk itteddun ɣef uɛebbuḍ, akked lḥut meṛṛa n lebḥeṛ, ad ken-ttagaden yerna ad ken-tthibin. Atnan ɣur-wen fkiɣ-awen-ten. Ayen akk yeddren, yesmulḥucen, fkiɣ-awen-t d lqut-nwen am wakken i wen-fkiɣ imɣan. Fkiɣ-awen kullec, lameɛna ur tettettem ara lḥiwan s idammen-is, axaṭer deg idammen i tella tudert. Idammen-nwen. Ideg i tella tudert-nwen? Ad ḥasbeɣ kra n win ara ten-isizlen, ad ḥasbeɣ kra n lḥiwan ara ten-isizlen, ad ḥasbeɣ kra n wemdan ara yessizlen idammen n gma-s. Win ara yessizlen idammen n umdan, d amdan ara yessizlen idammen-is, axaṭer Illu yexdem amdan ɣef ṣṣifa-s. Kunwi, rwet, ffektit, ččaṛet ddunit, ɛemṛet-tt. Illu ihder-d i Nuḥ akked warraw-is yellan yid-s, inna-yasen, Ad sbeddeɣ leɛqed-iw yid-wen d tarwa-nwen, akked lexliqat merra yeddren, i yellan yid-wen, leḍyur, lmal, lewḥuc merra yellan yid-wen, kra n win i d-iffɣen si lbabur, lḥiwan merra yeddren di ddunit. Ad sbeddeɣ leɛqed-iw yid-wen, ur tettuɣal ara ad tenger txelqit s uḥemmal n waman, ur ittuɣal ara ad yili uḥemmal n waman ara yesnegren ddunit. Illu yenna-d, Attan limaṛa n leɛqed ara sbeddeɣ gar-i yid-wen akked lexliqat meṛṛa yeddren, i yellan yid-wen si lǧil ɣer lǧil. Serseɣ lqus-iw di tagut, ad yili d limaṛa n leɛqed gar-i d ddunit. Mi ara d-snejmaɛeɣ agu deg yigenni, iban-d lqus di tagut, ad d-ttmektayeɣ leɛqed i sbeddeɣ gar-i yid-wen akked kra yellan d lxelq yeddren, akken yebɣu yili. Ur ttuɣalen ara waman ad ilin d aḥemmal ara yesnegren taxelqit. Lqus ad yili di tagut mi t-walaɣ, ad d-mmektiɣ d leɛqed-nni n dayem i yellan gar Yillu akked lexliqat merra yeddren i yellan di ddunit. Illu yenna i Nuḥ, D tagi i d limaṛa n leɛqed i sbeddeɣ gar-i d lexliqat merra yellan di ddunit. Atnan n warraw n Nuḥ i d-iffɣen si lbabuṛ, Cim, Ḥam akked Yifit. Ḥam d baba-s n Kenɛan. D tlata n warrac-agi i d arraw n Nuḥ, yes-sen i teɛmer ddunit. Nuḥ ibda ixeddem akal, iẓẓeɣ yiwet n tferrant, iswa ccṛab, iskeṛ. Dɣa iɛerra iman-is daxel n uqiḍun-is. Ḥam, baba-s n Kenɛan, iwala baba-s ɛeryan, iruḥ iḥka i sin watmaten-is yellan di berra. Cim akked Yifit ddmen-d abernus, rran-t ɣef tayet, i sin yid-sen lḥan d timendeffirt, dɣa ɣummen baba-tsen yellan ɛeryan. Imi i zzin udmawen-nsen, ur walan ara leɛra n baba-tsen. Mi d-yuki Nuḥ si tsekra-nis, yesla s wayen i s-ixdem mmi-s amecṭuḥ. Inna, Ad ittwanɛel Kenɛan, ad yili d aqeddac n iqeddacen n watmaten-is. Inna daɣen, Ad ittubarek Umeɣlal, Illu n Cim, Kenɛan ad sen-yili d aqeddac. Ad tt-issewseɛ Yillu ɣef yifit, ad izdeɣ deg iqiḍunen n Cim, Kenɛan ad sen-yili d aqeddac. Mbeɛd aḥemmal-nni n waman,